Hi guys. So namusi ndo ṱoḓa u tou vent hafhanoni uri to matsina ola long na no khou amba ngoho nda nga bolt dza venḓa. So ndo pfha vhathu vha khou amba uri bolt dza venḓa dzi a i vhidza tshelede ine na vha ni khou i vhona kha system a si yone. Nṋe ndi khou ḓi vhudza uri hai vhathu vha khou sokou ḓi ambela. So namusi ndo bolt thi nga matsheloni na ho vha hu lwavhuḓi ndi tshi bolt na ndi khou bva ndi afha tshifhinga thi. bolt nga fifty four rannda, so na musi ndi kho ḓi vhudzisa uri na ṋamusi ndo bolt yari fifty four ndo vhudzisa uri why yanga itshiri fifty four mara yawe a tshi ri iri seventhi rannda thi a vha khou mmbudza uri mini no havha vhathu vha to engedza vha to ni vhudza uri vha khou engedza nda ri ha ni nga si tende ni nga si tende zwino. nda ḓa nda dzhiiwa wa ndzhia o ndzhia zwavhuḓi ra ṱuwa ra ya moḽoni nda vha ndi khou muvhudza uri mini habe nṋe ndi moḽoni a thina aḓirese yanga yo ntswikisa hayani a i ntswikisi nṋe hayani aḓirese yanga aḓirese ya ya ya iḽa gulu ya iḽa nthu a i ntswikisi hayani a ri no it's fine u nga ḓi ri tswi nga blondisi kana tswi nga kiḽiniki i ḓo kona u swikisa i ḓo swikisa swikisa. iwe u ḓo ri u na houḽa ḓiraiva wa mu humbela uri mini kha u swikise hayani nga tshelede ye wa ḓa ngayo nga matsheloni zwi amba uri wo mpha fifty four rannda so zwi amba zwori u nga ḓi ri muphe sixty rannda a u swikise hayani so is fine na nṋe nda pfha uri mini zwi right then nda dzhena na mafuni dza bolt dza houḽa muthu kana bolt ai ndi a swika ndi a renga zwanga nda ndo renga grocery yo ḓalesa na vho migayo like you know zwo zwo ḓalesa hezwiḽa zwithu zwi sa hwali nga thekhisi nda nga si zwi hwale so ndi a vhuya zwino ndi khou ndi khou bolt athi ndi a ṋanga aḓirese nda ri Tswingabulondisi Tshisanyama hai. zwi nga budo ndi si ya ita khezwi ḽa ya ri 36 rannda handa ra okay fine a tshi ḓo ḽa muthu ndi tshi mu ḓadzisa nga 24 rannda ya ri 60 i ḓo vha i enough ra mu swikise gai hayani and beside thi thu dzula kule vhona bada ya main road ende na tswinga ni tshi tou dzhena nga tswinga ri vha ri khou khona a vho si kule kule kule ha houḽa muthu u a swika a tshi swika uri vha khou ya gai ndi ri tswinga swing blondie nda ḓi amba na dza uri uri a ndzhenisa hayani ara amba uri i ri swing i ri blondie si block dzhie ende veḽe nṋe nda songo zwi vhona mara yone kha nṋe i khouri i khou bva thavhani mall i khou ya tswinga then hangei nṱhani tshi to dzhena khayo aḓirese zwavhuḓi i a kona u vha i khou sumbedza uri mini block dzhie tswi i tshisa nyama ndi a vhona zwa uri hai mani hafha fhethu. heyo interview a i ngo ita zwone a i ngo ita zwone ndi zwone ende yo thirty six rand mara driver o vha a khou dzhia uri mini ra tshintsha ra lu tswinga Blondis i ḓo amba tshelede ya more than heiḽa ndi khou sokou humbula uri a khou humbula vho ma hundred rannda so like uri i ḓo amba tshelede ya muvhili that is uri tshi tshentsha ra lu tswinga Blondis ra dzama uri i tshentshe ri tshi tshintshela forty seven rannda nda ri a ṱuwa no problem mara ndi ḓo vha ndi khou humbula vha ntswise hayani ndi ḓo vha ḓadzisa i ya vha sixty rand mara hai ivhe seventy nda ri ai okay mara yo ḓalesa mara its fine yo luga ngori ndi kho zwi vhona zwa uri mini asi fault ya ḓiraiva uri nṋe ndi kho nyaga u ya more than distance ya more than Tswinga Blondis lune if ri khou ya Tswinga Blondis i vhori forty seven rannda zwi amba uri nṋe na inwi ra khou swikisa na Blondis forty seven rannda uri a ndzhenise hayani nṋe ndi kho to humbela favour vho zwino thi its fine ri nḓilani guys houḽa ḓiraiva o nngungululela nḓila yoṱhe a khou mmbudza heyi hee ndo ri Tswinga hee this that hee nda tou zwi vhona zwa uri ya hei ndi ḓo swika ndo zwi vhona uri ndi khwine ngori Tswinga hone a zwi dzhii na seven minutes ni songo swika Tswinga u vha u vha moḽoni ri ṱavhanya ra swika. So but then ri nḓilani thi u khou nṱalutshedza uri vhana vha yunivene vhene vho no ḓa kha u yone iṅwe after Brought hu na iṅwe building ya grey and red i dzula vhana vha yunivene na iṅwe ya nga side ya River na side ya Sedza Zwau ara havhaḽa vhana vha yunivene ri tshi vha ḓisa hafha ra vha ḓisa nga sixty rannda ri vha tshadzha sixty rand ndi ri why ni tshi ri vha tshadzha ni vha tshadzha hani ngori vha tshadzhiwa nga nga app a ri no you don't understand inwi a ni pfhesesi ndi kho ni vhona zwori ngo to muswa afha kha bolt kha app ya bolt ndi kho ni vhona ni muswa a ri to zwi litsha naho nda ri no i know ni khou amba uri na engedza more than ye re kha app nda ri ndi nga ni reporta hafho mulovha ḽa vhuṋa ra ṱuwa ra ṱuwa. ri tshi to swika hune nda dzula hone a to ntsitsa ari ya na nṋe ndi kho ḓo ni ripota this will be your last time ni tshi ṋamela goloi yanga nda ri ho luga na nṋe ndi kho ni ripota uri no nnḓisa tswinga no nnḓisa tswinga Blondis nṋe ndo ri ndi khou ya Blondis. nṋe ndo ndi nga humbula ndi si block app ine na ndo reviewer thi nda wana reviewer obvious zwi amba uri na nṋe ndi tshi requester bolt dziṅwe driver dza si kho mmbona zwa uri am problem problematic so na nṋe ndo mu reviewer uri na ene ha u ngisa si hone ndi khou amba zwone ndi stranded ndi tshi nga blondis ee hu uri nṋe ndo ndi khou ya ndi khou ya blondis block app so na nṋe ndo mu lifhedza but then guys this is so wrong this is so so wrong I, if vhathu vha na problem take it upon bolt uri bolt i nga si tshadzhe tshelede ngafha ngafha vhe ni khou ḓa ine na khou ṱoḓa yone not uri nṋe zwi vho phuthadaha ngauri bolt yo ri fifty rannda vhe ni khou ḓa hundred and fifty no bolt kha i mbudza hundred and fifty then ndi ḓo kona u ita hundred and fifty ngo zwi vhona ha ṱhohoyanḓou ḓou ha ito vha bolt ya tshivenḓa ngoho I don't think uri makhuwani zwi itea ha I don't think makhuwani vha ita so ha ha ha ndo shona na mukombo yo hai next time ndi tshi requesta ngoho zwi ḓo mbuyela badi i ḓo nḓurela badi tshi ḓa ndo ndo ndo itiwa ndi si tsha vha na five star sho mara ndo shona yo ayeye sho bolt ya venḓa